makĩnjĩra kĩ reke tũthiĩ tũmwe Mm. tũmwethe magĩthiĩ no gwĩgĩthaa gĩa thaa inyanya rĩ Mm. ningĩ ngĩona andũ angĩ rĩu ti anduthi Mm. angĩ aingĩ rĩu kinya ngona maneiba Mm. maki- magĩũka gwakwa nyũmba makĩihũra ndaikara ci magĩũka makĩihũra nyũmba gwakwa Makĩnjĩra rĩu rĩ mũthuri nĩ tũmuonire ĩ, na onirwo nĩ mũmathai akĩrĩithia ĩ, onirwo na handũ atangĩonekire handũ hauma na njeru na njeruca. No mũthuri waku ndarĩ ho, mũthuri waku aroneka aragũthĩtwo na...

Wĩ mwega mwĩroreri, karibu sana gũkũ kwa Mshefa TV, niĩ nĩ niĩ metaga Mshefa Bamkuu. Gũkũ nĩkuo tũkũrehagĩra story kana ndeto, imwe nĩ cia magigi nacio ingĩ citũtigaga tũmakĩte na ingĩ igatũ inspire. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ mwena wa Naivasha kũrĩa njũkire gũcerera mũtumia wĩ haha, Ena story ĩrĩa niĩ nawe tũtoĩ, no nĩ agĩrĩirwo tũhe story yake nĩgetha tũmĩmenye makĩria. Kũhana atĩa? Ndirĩ na hũra. Ehe. Ha marĩtwa njĩtagwo Jane Wanjikũ. Yes. Njiarĩirwo mwena wa Engineer. Ehe. No na gũthoma thomeire o Engineer. Mhm. No ndiagĩthomire makĩria ndakinyire class seven. Mhm. Mami akĩaga mbia cia gũthomithia. Mm. Twarutaga wĩra wa gĩbarũa, kũrĩmia, na nĩ twarĩ na ciana ingĩ, no niĩ ndarĩ wa gatatũ. No tũciarĩtwo tũrĩ anana ithuothe. Rĩu niĩ ndakinyire class seven, mathomo makwa makinyire hau, mũciari wakwa kwaga ũhoti tondũ atũrerire twĩ e single mother. Baba witũ nĩ akuĩte kabere. Ciana inya ciarĩ cia... twarĩ a baba kando Mhm. Twa- ithuĩ tũrĩ a baba mwanya Mhm. tofauti ũndũ akĩehera Mm. agĩcoka akĩoyana na mũthuri ũngĩ bado Mhm. baba wa kambo Mm. makagĩa nake ciana icio ingĩ inya Mm. ithuĩ tũkũrĩte o ũguo twĩna mathĩna Mhm. tũtithomete Mm. Maitũ arĩ hustler o ũguo. Mm. Rĩu nginya ngĩneneha. Mhm. Ndaneneha ndanenehire Mhm. ngĩkinya mĩaka se- seven- 17 Mhm. ngĩandĩkwo wĩra wa nyũmba. Mhm. No ngĩandĩkwo wĩra wa nyũmba nĩ mũtumia neighbor wokire Mm. akĩũria mami kana no nyandĩkwo wĩra wa nyũmba. Mm. Mami akiuga ĩĩ. Mhm. No etereire ume gĩbarũa nĩguo amwĩre no etĩkĩre nyandĩkwo wĩra wa nyũmba. Mm. Ũguo rĩu ndandĩkirwo wĩra wa nyũmba kwa mũirĩtu wake Mhm. mwena wa Girigiri. Mm. Kwarĩ na twana twĩrĩ, Mhm. mũirĩtu- mũtumia ũcio endagia nduka. Mm. Rĩu ndaroraga twana tũtũ twĩrĩ, Mhm. nĩ anjũririe kana no hote kũhũthĩra gas. Mhm. Niĩ ngĩmwĩra ndingĩhota kũhũthĩra gas menyerete riko rĩa ngũ. Mm. Akĩnjĩra nĩ ngũkuonia ũrĩa ngaci ihũthagĩrwo mm. na akĩnyonia mm -hmm. anyonia ngandi anyitire wega mm. tondũ athire wĩra mm -hmm. ndakia ngaci rĩa mariko merĩ mm. ĩkĩripũka ĩkĩripũka mwaki ĩkĩripũka mm -hmm. ngĩta mũtumia warĩ hau neiba mm. Agĩũka ihenya ngĩmwĩra mwaki nĩ wakana nyũmba. Agĩũka ihenya akĩnjĩra thiĩ woe mũrĩngĩti ũkunĩke gas. Twakunĩkĩria mũrĩngĩti gas ĩkĩhora. Niĩ ngĩmaka ngĩgĩa na kĩmako kĩingĩ ngĩciria mũtumia ũyũ ahota gũka kũni harass ngĩanji kũmaka. Rĩu agĩũka angorire ngĩinaina akĩnjũria nĩkĩ ngĩmwĩra niĩ njakĩrie gas yarĩ tukanu. nyũmba akĩnjĩra niĩ ndeciragia nĩ ekũnjĩra nĩ ekũniharacia akĩnjĩra ĩhĩ hau hatirĩ na thĩna nĩ gũthiaga ũguo hatirĩ na thĩ hatirĩ na thĩna ndũkaigue wĩna thĩna hau no okorwo ũmenyerete njiko nĩyo ũrĩhũthagĩra okorwo ũmenyerete riko rĩaku nĩrĩo ũrĩhũthagĩra ũrĩhũthagĩra tũkĩaria akĩnjĩra kaũndũ kau gatirĩ na thĩna ndũkaigue ngĩmaka niĩ ngĩenderea na wĩra ngĩenderea na wĩra ngĩruta wĩra No anyanjĩtie na mũcara wa ngiri na matano, akĩnjĩra o ũrĩa egũthiĩ akĩona wĩra wakwa nĩ mwega nĩ egũthiĩ nĩ ekũnyongerera magana matano. Ngĩruta wĩra akĩona nĩ mwega akĩnyongerera magana matano akĩanjia kũndĩha ciringi ngiri igĩrĩ. Ngĩruta wĩra biũ, ndaruta wĩra ngĩruta wĩra o mĩeri ĩna, ndwarĩte wa gatano rĩ, nĩguo rĩu O hau nĩ imba nĩ harĩ mwanake, no nĩ mwanake warĩ mũhonoku, yani mwanake ũtahũthagĩra indo kĩ kana kĩ, yani arĩ mwanake mwega. Mwanake ũcio akĩanjia kũnyingatĩra, akĩanjia kũnjogothaga, akanjĩra anyonaga akaigua yani ngoro yakwa ĩkĩ, ngoro yake ĩkĩnyenda. Akĩnjĩra no ndirakwenda atĩ ngwanange kana ngũthũkĩri mũtũrĩre, niĩ ndĩrakwenda twake mũciĩ. Rĩu niĩ abuataga ngĩthiĩ nduka, ndatũmwo nduka agabuata, ngĩthiĩ kanitha akanyima thutha. Rĩu mũthenya ũmwe ngiuga nĩ ngũtuĩka serious he mwanake ũyũ, ngĩtuĩka serious ngĩmũria rĩu rĩ, akĩnjũria rĩu ũrĩa Nĩ wa- watuire atĩ ũhoro ũrĩa ndakwĩra ngĩmwĩra niĩ amba ũhe ihinda ndĩci ndĩcirie To- eh, tondũ ndĩ wĩra kĩnjĩra hatirĩ na thĩna ona wĩra ũcio ĩ no mũtumia ũcio tondũ nĩ anjũĩ ndirĩ wa haha na harĩa rĩ ũngĩmwerethera ndangĩigua ũ ingĩmwĩra niĩ nĩ hete wĩra gĩtĩo wa mbere tondũ mũtumia ũyũ nĩ anjĩhokete na nĩ anjĩhokeire twana twake Rĩu nĩ gũgĩkinya mũthenya ũmwe ngĩra mũtumia ũyũ wanyandĩkĩte boss yakwa ngĩmwĩra mwanake burani burani nĩ aranikatia akĩnjũria mwanake ũrĩkũ ngĩmwĩra mwanake ũhana ũũ na ũũ akĩnjĩra ũcio ndarĩ na thĩna okorwo nĩ ũcio no okorwo nĩ ũngĩ rĩ ũcio nyonaga ena mĩthiĩre mĩega korwo nĩ ũngĩ nĩ ingĩagũka nĩ ingĩagũka niĩ akĩnjĩra rĩu ara arenda atĩa kana arenda ningĩ nake ahane ta ye gũgũthakĩra ngĩmwĩra ĩĩ harĩa nyenda twake mũciĩ yaani ahikie. Akĩnjĩra angĩkorwo nĩ ũkuona nĩ serious rĩ na angĩkorwo nĩ ũkuona nĩ wega gwaka mũciĩ hatirĩ na thĩna. no rĩu nĩ ngũkorwo na ihinda iritũ mm. tondũ twana twakwa nĩ tũkũmenyerete nĩ ũndutagĩra wĩra wega ngũrigwo kũrĩa ngũruta mũirĩtu tawe ngwĩhoka mm. na ngwĩhokera nginya nyũmba yakwa mm. nĩ ngĩmwĩra ngai nĩ egũkũrehera ũngĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ mm-hmm. we wona eciria cirĩ hatirĩ na thĩ Mm. hatirĩ na thĩna rĩu mũthenya ũmwe rĩngĩ o ngĩthiĩ nduka rĩ mwanake ũyũ agĩbuata rĩu ngiuga reke rĩu ngorwo serious ngĩkorwo serious rĩu ngĩmwĩra rĩu nĩ ndĩreciria ĩndĩ ndĩrona atĩrĩrĩ Mm. kaũndũ kau anjĩranga ndĩrona nĩke Mm. bata tũtigathũkanĩri maica Mhm. ndũgathũkĩri maica na ndigagũthũkĩri mũtũrĩre atĩ tuĩke atĩ tũrĩa tũrĩ a haha na harĩa tuĩke a kwĩhokana. Akĩnjĩra niĩ ndigũkorwo harĩa na harĩa niĩ naniĩ ngĩmwĩra o naniĩ. Akĩnjĩra rĩu ũkwenda atĩa? Ngĩmwĩra rĩu niĩ rĩ, no ũheire ihinda nginya boss yakwa andĩhe mũcara wakwa. Akĩnjĩra niĩ ona warĩhwo mũcara ndũgoke naguo gwakwa ũmenye kana nĩ mamu wanyu ũgwĩka atĩa? Ũgũtũmĩra. Niĩ ngĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ ndirĩ na thimũ. Ndirĩ na thimũ rĩu niĩ no no ngĩtũmanire gwitũ mũciĩ. Mm. Akĩnjĩra hatirĩ na thĩna. Akĩnjĩra ona nguo rĩ tiga gũtinda ũgĩkua ĩ. Nĩko woka nĩ tũkagũra ĩ. Tũkagũra Nĩ ingĩ. tũkagũra ingĩ. Mhm. Niĩ ngĩmwĩra ngĩmwĩra hatirĩ na thĩna. Ngĩeterera tarĩki ciakwa ikinye tondũ ndarĩhagwo ndĩti ithano. Mm. Ngĩra mũtumia rĩu kũmũtherera ngoro ngĩmwĩra rĩu mwanake rĩ. Niĩ nĩ ndathire gwaka mũciĩ wakwa na mũtumia ũcio akĩndathimĩra mũciĩ na akĩndĩha mũcambio iria ciĩ ciakwa. Akĩngũnjĩra nguo wega, akĩndorera ngĩkũnja, akĩnjĩra no nĩ ndaigua ngoro ũru we gũthiĩ no reke ngũrathimithĩrie mũciĩ mũthiĩ mwake mũciĩ tondũ nĩ ndĩrakwĩhokete na nĩ ndĩronaga ũgĩtwarana na twana twakwa wee nĩ tũrakwendete. Mm. ngĩmwĩra ngai egũkũrehera o tani Ĩĩ. ĩĩ nĩguo ndatigire ndamwona Mhm. akĩndathimithĩria mũciĩ Mm. na niĩ tũkĩoyana na mwanake after gũthiĩ rĩu kũnengerana shopping gwitũ ngĩnengera mũtumia warĩ neiba Mm. na mbeca ngĩmwĩkĩrĩra hau gatagatĩ wa, wa mũtu ngĩciĩkĩra na thĩ Mũtumia ũcio ngĩmwĩra anginyirie nginya mũciĩ. Agĩthiĩ na agĩgĩkinyia. Akinyia, athiĩ rĩu niĩ nani ngĩthiĩ na mwanake nginya gwake. Athiĩ gwake kumania na hau tũkĩanjia gwaka mũciĩ. Nĩ twaikarire mĩeri ĩrĩ, mwanake akiuga nĩ ekwenda kũmenya gwitũ. gwitũ Mm. ngĩmũtwara nginya gwitũ Mhm. no rĩu nĩwaigua ndiarĩ na thimũ Mm. rĩu twakorire mami o hĩndĩ auma gĩbarũ o kawaida Mm. o hĩndĩ ahunyũkĩte ena kahũma gake Mm. akĩnjũria no twathire niĩ ye na mũtumia ũngĩ na mamu wao Mm. akĩnjũria nĩkĩ ũtanakĩnjĩra nĩ ũrarehe ageni Ingĩmwĩra mami ingĩrakũrire kana ndiakĩrĩ na thimũ, mũtumia ũrĩa ingĩatũmire rĩ, ndĩramwethire ndiamuonire ũrĩa ndakũneanĩire indo kũrĩa. Akĩnjĩra hatikĩrĩ na thĩna karibuni, tũgĩkĩingĩra. Nĩguo rĩu makĩambia kuga ithuĩ nĩ ithuĩ twĩna mũirĩtu. Akiuga niĩ ona ndĩreciragia mũirĩtu arĩ o wĩra. Mwanake akiuga aca niĩ nĩ niĩ ndĩna mũirĩtu. Nake mamu wa mwanake akiuga. Ithuĩ nĩ ithuĩ twĩna mũirĩtu, mũirĩtu rĩu nĩ witũ, rĩu twamũrehe twende kũmenya kũrĩa aumĩte. Ũguo nĩ andũ serious? Ĩĩ marĩ andũ serious, ti andũ atĩ a itherũ. Twenda kũmenya kũrĩa kĩhumo kĩa mũirĩtu kũrĩa aumĩte, tũke twĩyarie nĩ ithuĩ tũkĩrĩ na mũirĩtu. Nĩguo rĩu meyaririe, meyaria mami akiuga hatirĩ na thĩna. Na ithuĩ tũkĩũrio ithuĩ mwanake, mwanake akĩũrio kana e serious, mwanake akiuga e serious niĩ naniĩ ngĩũrio kana ndĩ serious kana nĩ nĩ ngatuĩka atĩ wa haha na harĩa. Niĩ ngĩmwĩra atĩ niĩ naniĩ ndĩ ready gwaka mũciĩ. Na nĩ agĩtũrathimithia na tũgĩcoka na mũciĩ. mũciĩ. Twacoka na mũciĩ ngĩikara o ihinda rĩa mĩeri ĩtatũ ngĩoha nda. Ndoha nda ngĩrera nda, nda yakinyia mĩeri ĩnana rĩ, ngĩgĩa mwana yaani mwana ndarĩ mũkinyu. Ngĩgĩa mwana akiuma na magũrũ. akiuma ũrĩa gũtabatiĩ akiuma na magũrũ gĩtuĩka rĩu no akĩgucio nĩ ndagĩtarĩ agucio mwana ũcio nĩ aumire atarĩ sawa akĩrindwo nginya agĩkinyia mĩeri yake kenda agĩkinyia mĩeri kenda. No wamũcerete na mĩeri ĩigana? ndamĩciarĩte ta mĩeri ĩnana nda ya mĩeri ĩnana Mm. nĩguo rĩu kaumire gatarĩ na yani kaumire na magũrũ Mm. rĩu akĩrindwo Mm. kũndũ ndoka nda- ndaikara ndamũkamagĩra iria Mm. yani nda- ndahota nginya kuoka Mm. ngĩmũkamĩra iria nginya agĩkinyia agĩikara kĩrĩainĩ mĩeri ĩrĩ aikara mĩeri ĩrĩ mwana akĩambia kuonga ngĩrwo nĩ ndagĩtarĩ thiĩ ũrore kana ũthiĩ wongithie mwana wone kana nĩ ekũhota kuonga onga no mũthiĩ mũciĩ ngĩongithia mwana na mwana akĩonga. Ngĩthiĩ ngĩra ndagĩtarĩ mwana nĩ aroka, akĩnjĩra rĩu mwana ũcio no akorwo rĩu tiga gĩthũri rĩ, nĩ agucĩtie kĩrĩa gĩko, tiga gĩthũri yani gĩko ti gĩthũri, tiga gĩthũri gĩgũkorwo na thĩna nĩ arĩũkaga kũrorwo rĩ, mwana ũcio ndarĩ na thĩna agĩkorwo nĩ ahota guoka. Ĩĩ tũgĩkinya na tũkĩheo rũtha na ngĩra mũthuri nĩ twaheo rũtha oke atũgĩre, agĩũka na agĩtũgĩra. No after twainũka after mĩeri ĩrĩ rĩ, Mm. mwana akĩambia kũng'orotaga. Mm. He gatawa ndahetwo ga kũmwĩkĩraga, ndaigua nĩ mũhingĩkanu ngamwĩkĩra maniũrũ. Mm. Ngĩũkĩra na ngĩmwĩkĩra, ndamwĩkĩra rĩ, na ngĩmuongithia na mwana agĩkoma Mm. kĩndũ thaa ikũmi. Mm. No kĩndũ ikũmi na ĩmwe gũgĩkĩa rĩ, Mm. Ndakorire mwana aumĩte thakame maniũrũ na kanua, yaani a block thakame maniũrũ na kanua. Niĩ ngĩigua ngĩmaka ngĩũkĩria mũthuri ngĩmwĩra nĩ niĩ itarona wega kana nĩ kĩ. Mũthuri agĩũkĩra ihenya akĩnjũria nĩ kĩ, ngĩmwĩra ũkĩra ndĩraigua nginya mwana nĩ mũhe. nĩ mũhehu no gũkũ ma- gũkũ makinya-rĩ na gũkũ moko-inĩ ndaigua nĩ mũhiũ ũhiũ wa na ndamũhutia ngoro ngaigua ena kaũhiũ kanini Mm. mũthuri okĩra akĩ- akĩhutahuti mwana akiuga ũyũ atakĩrĩ ho tiguo rĩu twakirie twamũmũrĩkire nginya na toci tũkĩona mwana ab- aumĩte thakame na maniũrũ na kanua Mm. nĩguo rĩu nda- nderia mũthuri reke tũke tũ- tũthiĩ tũmũtware thibitarĩ mũthuri akĩnjĩra ũũ na twamũtwara ndakĩrĩ- ndarĩ ho niĩ ndiatĩkagia atĩ mwana ndarĩ ho tondũ Mm. niĩ ndiakĩrerete ngamenya ka mũndũ ũrĩa agĩkuaga Mm. yandaa mbica na namũthuri ngamwĩra mwana ũyũ eho Mm. mũthuri akauga mwana ũcio eherire tene Mm. niĩ ngĩ tũkĩhaimba ngari tũkĩthiĩ nginya thibitarĩ mũthuri agĩthiĩ kwandĩkithia harĩa Ndagĩtarĩ ũngĩ nake akĩnjĩra temba mwana ũyũ wakĩrehe ũmakĩte ũguo. Ngĩmuonia mwana akĩnjĩra ũyũ one akuire o gatene ũyũ ndanakuĩra haha. Rĩu nĩguo rĩu ndaiguire ndorwo nĩ hinya yaani nĩ ndaiguire kĩeha by the way na ngĩigua no ngĩra Ngai o ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi kĩaguo. Nĩguo rĩu twerirwo tondũ no mwana mũnini rĩ, atĩ tũrute ciringi ngiri igĩrĩ o nĩ megũtũthikĩra mwana. Tũkĩruta ngiri igĩrĩ na tũkĩinũka makiuga nĩ megũcirika hau hangĩ ithuĩ tũkĩinũka. Twainũka nĩ ndaikarire tena o thutha wa mĩeri ĩrĩ ningĩ ngĩnyitia nda ngĩoha ĩrĩa ĩngĩ. Twahanda then ĩkĩmerera ĩgĩkũra na ĩgĩkinya mĩeri kenda na ngĩgĩa mwana o wega na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ na mwana nĩ mũnene thaa ici nĩ mũnene na agĩkũra o wega na ngĩcoka o ngĩikara. ngĩgĩa ũngĩ na mwana agĩkũra o wega. No rĩu after gũikara rĩ, twaikarĩte o wega na mũthuri, after gũikara mũthuri wakwa athiaga na boda, akuaga na boda. Kwĩ mũthenya ũmwe, nĩ okĩte gĩthaa gĩa thaa igĩrĩ agĩtwĩra, akĩnjĩra nduge supper. Ndugĩre ciana supper na akĩndigĩra mbeca. Ingĩruga supper o kawaida na ndingĩarĩire atokĩte, twarĩanagĩra yani hamwe. Rĩu mũthuri wakwa kwĩ mũthenya ũmwe ndokire, niĩ ngĩciria atĩrĩrĩ, Ngai, kaĩ mũthuri wakwa karĩ kĩ no ndirĩ ndona ararĩte nja. Yani gwakĩire ndokire ndahũra thimũ yake. ndĩraingĩra niĩ ngĩanjia kũmwĩcirĩria maũndũ mangĩ matarĩ ho. Rĩu gwakĩa. Wĩciragia atĩa? Ndeciragia yani kaĩ aranjirie gũthiĩ yani na nja na ndirĩ ndona. Rĩu nĩ wona ũrĩa mũndũ atĩ ũngĩkiuga nĩ wa macohi atĩ athire njohi-inĩ kana yani ndahũthagĩra kĩndũ o gĩothe. Yani ngĩanjia gwĩciria ũru. No ngiuga reke gũ, Mm. gũke. Gwagĩke ũguo-rĩ, Mm. andũ a nduthi nĩ mokĩte gwakwa mũrango nĩ andũ ta ikũmi. Makĩnjũria, makĩgũthagũtha mũrango, makĩnjũria mũthuri nĩ arokire, niĩ ngĩmera mũthuri wakwa ndimuonete, Mm. na thimũ yake ndĩrahũra na ndĩraingĩra. Mm. Makĩnjĩra nduthi yake ĩrakĩoneka ĩngĩgamie bara kuma hwaĩ na ndaroneka. Ingĩmera niĩ mũthuri wakwa ndokĩte, by the way ona ũrĩa ndarugĩte atĩ irio nĩ ndahete ciana, niĩ ona niĩ mwenyewe ndararire ũguo itarĩ- Ũtarĩte tondũ nĩ ũmwetereire oke Ĩĩ, mũrĩe. tondũ twarĩanagĩra handũ hamwe twarĩanagĩra thani ĩmwe ya ndangĩarĩire ndingĩarĩire atokĩte nake ndangĩarĩire ito- itarĩ ho Mm. yani ngĩanjia kwĩyũria yani ndĩre- ngĩmoria na nĩ mũrorete borithi magĩthiaga borithi onake rĩu iramwĩra tondũ cirakĩona nduthi ĩ- ngĩgamie na matiramuona makĩnjĩra kĩreke tũthiĩ tũmwe tũmwethe magĩthiĩ no gũgĩthaa gĩa thaa inyanya rĩ ningĩ ngĩona andũ angĩ rĩu ti anduthi angĩ aingĩ rĩu kinya ngona ma neighbor magĩũka gwakwa nyũmba makĩihũra ndaikara magĩũka makĩihũra nyũmba gwakwa. Makĩnjĩra rĩu rĩ mũthuri nĩ tũmuonire ĩ, na onirwo nĩ mũmathai akĩrĩithia ĩ, onirwo na handũ atangĩonekire handũ hauma na njeru na njeruca. No mũthuri waku ndarĩ ho, mũthuri waku aroneka aragũthĩtwo na... cuma ena helmet na nĩ mũthece na kahiũ ga ngingo. Rĩu niĩ ũira wa ma wa kĩhoto niĩ nĩ ndaringĩkire niĩ ona ndikĩmenyaga ũrĩa ndeiguire. Ĩĩ njĩragwo nĩ ndaringĩkire tondũ niĩ ndacokaga kwĩigua. Ndarĩrire ngĩ faint yaani andũ manjĩraga atĩ mangeretie kira kĩndũ, kũhe cukari kira kĩndũ no ngĩcoka ona... ngĩigua niĩ mwenyewe ndaringĩkire o mathaa merĩ. Ngimaga ngĩyũria atĩrĩ mũthuri wakwa ti wa njohi? Yaani ngĩyũria ciũria nyingĩ. Yaani nĩ ndagĩire kĩeha mũno. Tondũ nĩ wona ndĩna ciana igĩrĩ na ciana icio ona ti nene. Amenyerete gũtũrehagĩra mũtu na gũtuĩka nĩ akĩhete, nĩ ndakĩrutĩte kothi nĩ andĩhĩire kothi. anjũrĩtie kothi ahingia kothi ĩrĩa ngũgĩthiĩ ya saruni ĩrĩa ingĩhĩnda ngĩmwĩra nĩ ya saruni rĩu niĩ ndohangaga o ũguo ũguo kĩ mobile yani o tũbeca o twakwa twa kwĩgũrĩra tũindo twakwa tu angĩkorwo nĩ njurĩte o ngeyohithia no rĩu nĩ ahotaga gũtũhe irio na na maũndũ marĩa mangĩ mothe ma kĩmũthuri nyũmba. Yaani nĩ ndaiguire kĩeha na ngĩmaka mũno, no ngĩra Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ, niĩ no hithwo no Ngai ndangĩhithĩka. Na nginya ũmũthĩ nĩ ndoirie ruo ngoro tondũ nĩ ndigagwo nĩ atĩa gwathire. No ngĩra Ngai ahe hinya na ngĩyũmia na ngĩyoha mũthia rĩ, ngĩambia kũrera o twana twakwa. O ũrĩa atũroraga rĩ, naniĩ ngĩendereithia hau hangĩ. No nĩ ngeragĩra, nĩ ndanjirie kũgerera moritũ tondũ rĩngĩ okorwo nĩ nyũmba... ngĩathiĩ kwambia kwamba kwa- kwaga kũrĩha yani ngaremwo nĩ kũrĩha Mm. okorwo nĩ mĩrĩre ta ĩyo gũkaga mĩrĩre tondũ nĩwona ndirĩ wĩra Mm. no kũhacwo ũguo Mm. ningĩ njuĩrĩ ta ĩyo ndohana rĩngĩ igana kana 150 mbia icio citikũigana Mm. rĩngĩ okorwo nĩ nguo ta icio thiĩ ũrutĩrwo nguo nyingĩ nĩ mũndũ Mm. tinde gwake mũthenya mũgima akũrĩhe ciringi 250 Mm. ona wageri gũcigayania ona nyũmba ndĩngĩrĩhĩka Mm. Rĩu niĩ ngĩgeria kũiguithagia mwene nyũmba, mwene nyũmba akĩnjĩra ĩ hĩ, rĩu harĩa hakinyĩte rĩ, no wethire nyũmba ya raithi. Tondũ rĩu rĩ, ndirĩ, nĩ ndaremwo gũkirĩrĩria rĩngĩ. Niĩ na niĩ ngĩona agĩkorwo ũguo nĩguo hathiĩ rĩ, akĩnjĩra ona mbia irĩa wĩ nacio thirĩ rĩ, ndigũkũrĩ, ndigũkũrĩhia tondũ nĩ ndĩramenya maũndũ marĩa maragũkorete. Niĩ ngĩthiĩ, ngĩthiĩ ũguo na njĩra ngĩthiĩ ngĩethaga nyũmba. Kanyũmba karĩa ndonire ndonire ka ciringi magana matano ka ndoro ka plaster. Niĩ ngĩambia mũtũrĩre hau. No ma brother make nĩ macokire makĩngora. Mamũthurire? Ĩĩ. Makĩnjĩra marenda title tondũ mũthuri wakwa nĩwe wehokeirwo indo ciothe nĩ mũciari wake. Marenda title. ya rĩu mburoti ya mũgũnda wao na mburoti yao na ndĩmanengere. Niĩ ngĩmera atĩrĩrĩ, ĩhĩ etererai ĩ nĩ ngũmwethe, nĩ ngũmwethera. Rĩu brother yake ũmwe anjĩrĩ gũka, akoya materials yakwa igũrũ ũguo akanjia kũmĩarũra. Agĩetha rĩu taitũ. agĩetha taitũ no niĩ mwenyewe ndĩramenya taitũ ĩ harĩa ĩ ndurũwa-inĩ ĩhingĩirwo na roka Mm. akiurugucania kũu akiurugucania kũu akĩanjia kũnuma akiurugucania kũu atĩ ndĩrahitha taitũ yake niĩ ngĩetera a- eke ũrĩa arenda akĩoya pirũ ciothe akĩngũithanĩria thĩ yani akĩambi kũnjĩra atĩ kĩrĩa kĩratũnyitithanĩtie ĩ, Mm. kĩrĩa niĩ ndĩmane taitũ ya Oho e hau ũguo akĩambia kũnegenia rĩ, niĩ ngĩhingũra ndurũmu ngĩmũria ithe ndũgũ we ũrenda taito, thĩna waku nĩ taito? Ĩĩ ĩno. Ngĩmũnengera na agĩthiĩ. No nĩ ndeyũririe ciũria nyingĩ mũno. Ngĩyũria kaĩ mũndũ angĩkuĩrwo nĩ mũthuri anyararagwo atĩa? Yaani ũrĩa marakũnyitaga mbere rĩ, mm. tiguo thaa icio, rĩu tiguo eho. Makũgarũrũka o rĩmwe. Manjia gũkũgarũrũka. Mhm. No he ũndũ ndera, ndani nĩ ndeheaga hinya. Mm. Niĩ rĩu nĩguo ndakiugire nyambie, rĩu yani nĩguo rĩu ndakĩoigire rĩu kĩrĩa Ngĩambia rĩu gwetha cibarũa, kũrĩma, gũtirĩ wĩra ndacagũra, cibarũa, kũhũra nguo, nĩndĩrĩte ĩyo ndona, no rĩngĩ ndũrona o mũthenya. Ciana ikĩambia ningĩ nacio kũremwo, ngĩremwo nginya gũcitwara cukuru, yaani ũgakora citirathiĩ rĩmwe ikaingatwo, ndirĩ mbia. Yaani mũtũrĩre wakwa ũkĩambia gũthiĩ ũguo, no yaani no no nĩ ndagerageragia tondũ nĩ wona nyũmba ĩrĩa ya ciringi magana matano nĩ ndambirie nĩ ndambirie kũhota kũrĩha yaani ngĩrĩha yaani ngahota kũrĩha ya matano. Tondũ ĩno ya kĩrĩa ya ngai ya ngiri na matano nĩyo ĩkĩnema ĩngĩona atĩ ya. Rĩu mũthuri atakuĩte agũtigĩte mwĩ ya ngiri na matano. Ĩĩ mm. ĩkĩrema mm. nĩguo rĩu ndathire nyũmba ya ciringi magana matano mm-hmm. na ngĩambia mũtũrĩre na ciana ciakwa hau mm. kĩambia kũgiginya na ta atumia arĩa angĩ mm. kĩhe hinya atumia makahe hinya mm. ngathiĩ ciĩ barũa ngathiania nao magĩthiĩ ndona gacuĩrĩ ta kau kaigana ka 150 ngoha Mm. mũtũrĩre ũgĩthiĩ ũguo no ona thaa ici yani mũtũrĩre wakwa ndũrĩ wathiĩ wega biũ Mm. tondũ yani kwĩ twendi twendi rĩ ndanyitirwo nĩ diabetes Ngĩambia nĩ kũrwara kũng'ara nĩ maĩ, kũng'ara nĩ maĩ nganyua maĩ, ngacoka ngaigua joint igĩtura. Nĩguo rĩu o hĩndĩ ndoha, he hĩndĩ ndohaga, hĩndĩ ĩyo ndanyitĩkire nĩ cukari rĩ, nĩ mũndũ ndohaga njuĩrĩ. Yaani ndimenyaga ũrĩa ndaringĩkire. Ũkĩgwa hau? Mm, ngĩkora wondi Mhm. no ndeiguire after thikũ ithatũ ndĩ wondi Ngĩ- rĩrĩa ndagurumũkire ngĩkora ngĩkĩrwo maĩ Mm. na ngĩkĩrwo rĩera ngĩũria gũkũ nĩkũ rĩu nĩguo ndakorire kĩmũtũngi hau thif- wondi Mm. ngĩũria mũtũngi ũyũ nĩ wakĩ nake ndagĩtarĩ rĩrĩa onire nĩ ndeigua na nĩ ndemenya rĩ Ndagĩtarĩ akĩambia kũnjũria mũtũngi ũyũ nĩ waũ, niĩ nani ngamũgira ndiũĩ, yaani nĩgetha mone kana nĩ njoketie fahamu. Tondũ nĩ ndate nĩ ndarwarĩte nginya mũrimũ wa meciria. Rĩu rĩrĩa nde nde rĩrĩa rĩu ndanjirie kwaria ngĩanjia kũmera gũkũ ndĩrarehirwo nũũ? Makĩnjĩra ndũramenya ũrarehirwo nũũ nawe warehirwo nĩ ambulance gũkũ ũtekwĩigua. Ngĩmera ndiũĩ. Akĩnjĩra ona gũkũ moko ndũrona ũihũire cindano, na ndaihũire gũkũ cindano, na nginya ndarĩ mũimbu manjĩra ndarĩ mũimbu tondũ atĩ ona nguo ĩrĩa ndarĩ nayo nĩ gũtarwo amatarwo nĩ ndambĩtie kũimba mwĩrĩ. Akĩnjĩra we ona wĩ wa Ngai na ũkenagĩre Ngai we nĩ gũthiĩ wathiaga ndwamenyaga andũ, mũndũ wanyu oka ndwamũmenyaga, andũ anyu mathiaga makĩrĩraga kira mũndũ okaga agakũrora akarĩra. Rĩu ngĩambia gũthondekwo ngĩkora nginya nĩ ndĩrathecwo cindano, no ndarwarĩte nginya broccoli mũno hamwe na cukari. Rĩu ndathecagwo cindano ya pneumonia na ĩno ya diabetes ndanjirie ona gwĩtheca. Rĩu nĩ ndĩkoraga ndĩ ihinda-inĩ iritũ tondũ nĩ wona ndawa ici ndikoragwo ndĩ wĩra ndihotaga kwĩgũrĩra ndawa ici. na ndawa ĩ handũ harĩa ũguo no ndĩmĩkĩrĩrie. Ndihotaga kũigũrĩra ndawa, ndawa no nginya yani yani no thiire ngahaicwo na ndihotaga yani yani no thiire kana njarie na chemist mangombere ndawa ĩyo tondũ nĩ ndawa ya gwĩtheca. No nginya ndĩthece hwainĩ na rũcinĩ. Na no nginya Ngorwo ndĩĩte nyeni cia kĩenyenji, na nyeni ici ndĩaga managu, terere, na mũtu na mbaigĩrĩ, na gĩtheri kĩa nyũmũ, ndibatiĩ kũrĩa kĩa njũa. No ndihotaga gũkorwo ngĩrĩa indo icio tondũ nĩ ngoragwo ndirĩ wĩra. Yaani ndikoragwo ndĩ wĩra ndĩ hustle o ũguo. Tondũ ta rĩu ona nyũmba thaa ici, ndĩna mĩeri ĩtano itarĩ ndarĩha rĩu mwene ona aranuma akanjĩra nime nyũmba yake akanjĩra nĩ anogetio nĩ niĩ rĩu niĩ nginya ngaigua nogetio nĩ mũtũrĩre biũ ici nĩ ciana nacio he mwana ndaremirwo gũtwara thukuru ndĩna wa ciana inya inya? ĩĩ Ehe. Ndaremirwo gũtwara cukuru, he amwe matarĩ cukuru, he erĩ me cukuru. Rĩu nĩ nemereirwo na aya me cukuru o nakuo ndĩ na thirĩ mũnene, ndĩratinda ngĩ- maratinda makĩingatwo. Rĩu na ndirĩ wĩra. Wona rĩu ngaigua ũru ngoro na ngaigua ngĩcokera ngarigwo rĩu ndarĩria- nda- ndera mwene nyũmba ndirĩ mbia, ndaranjigua. Ndageria kũ- kwĩyaria ngamwĩra niĩ ndirĩ- ndirĩ wĩra na nĩ arona ndirĩ wĩra akanjĩra we ndangĩkirĩrĩria rĩu nĩ ndĩraigua yani nginyĩte mũico na ngaigua ta ingĩruta muoyo Mm. ngaigua ta ingĩruta muoyo handũ ha gũthĩnĩka tondũ ndarora ũyũ nĩ cukari Nĩ ndĩrendeka ndawa, na ndawa ĩyo nĩ ya ciringi magana eight fifty. Gacindano ga gwĩtheca kamwe nĩ ciringi twenty five, ndũngĩtheca nako thikũ igĩrĩ. He ndawa meragia namo nĩ fifteen bob, to nĩ ndacenjeirio ndaheagwo Gurukumeti, Gurukumeti nĩ maheaga burĩ. Rĩu makĩanjia kũnjĩra ngũre ya fifteen bob ĩmwe. Ndawa icio no nginya merie ĩmwe hwainĩ. Ĩmwe rũcinĩ, gwĩtheca nakuo rũcinĩ na hwainĩ na ndingĩtheca itarĩte no nginya nyambe ndĩe. No nĩ ndĩraigua yani nginyĩte mũico biũ na yani ngĩheana ũndũ ũyũ ndĩraheana ndĩna yani ndĩna ndĩna ndĩna yani kwĩrutũrũra ngoro yakwa. Ndĩrerutũrũra kuma na thĩiniĩ, nĩnogetio yani nĩ ndĩraigua nogete biũ. tondũ warora mwene nyũmba, warora ciana ta ici itirĩ thukuru, warora niĩ mwenyewe health yakwa ti njega, yaani ngaigua nogetio nĩ maica na mũtũrĩre, tondũ okorwo nĩ mĩrĩre tayo ndirahota. Okorwo nĩ mĩrĩhĩre ya nyũmba ndirahota, yani kĩrĩa ndĩrona tu no tũbia tu twa gũthirĩra twa gũthira thira ha hau hau. Okorwo ndathũkũma merĩ magathira hau hau. Ngagũrĩra ciana irio, mbia igathira. Yani ndĩraigua nogetio nĩ maica biũ nĩ mũtũrĩre. Na rĩu rĩ, Bamĩrĩ ya mũthuri rĩ, especially mamu wao rĩ, nĩ mendaga kuona ciana? Mamu wao nĩ acokire akĩehera after mũthuri gũkua. Nĩ acokire nake akĩehera. Ndaikarire aikarire mwaka. Koguo ona rĩrĩ ma brother maragĩra title ndarĩ ho? Arĩ ho, no aikarire mwaka. Ĩĩ mabuatanire, mũthuri akĩnina mwaka nake nyina agĩkua. Akorirwo akuĩrĩire nyũmba na njĩra ĩna kĩrira. Mm. Mm. Tũtiamenyire ũrĩa kwĩ, yani matirĩ yani macurikaga na ũndũ ũcio wa ciana. Ona niĩ mwene matiendaga kũmenya ũrĩa njikaraga. Mm. Mm. Rĩu niĩ njikaraga maica kĩvyangu. Mm. Mm. Rĩu thaa ici ũraruta wĩra ũrĩkũ rĩu? Ndutaga o wĩra wa cibarũa, kũhũra nguo, kũrĩma. Ndona njuĩrĩ ta ĩyo ndirĩ na ũhoti wa kũgũra indo cia caruni, nĩ njohaga, nĩ njohagĩra mũciĩ. mm. igi goha one fifty gono gato goha one fifty mm. meri uguo no ngakora mbia ici itiraigana maundu maria mothe ndirenda tondu nĩwona ndawa ici nĩ irendekana mm. na mĩrĩre nĩ ĩrendekana nĩ ndĩkoraga nĩ njagire nginya mbia cia mĩrĩre ĩyo njandĩkĩirwo nĩ ndagĩtarĩ rĩu rĩmwe ndĩkoraga ngĩrĩa ici ingĩ na ti wega nĩ kwaga ũhoti Nĩguo. Ndarutwo nĩ wathomeire kuoha njuĩrĩ rĩ, no no wende wĩra wa kuoha njuĩrĩ? Ĩĩ no nyende. Mm. Mm. Saruni-inĩ ũguo. Ĩĩ saruni-inĩ. Wanageria gwetha? Ndanageria kwandĩkwo Mhm. wĩra wa mombero Mm. no ngĩona ndũra- ndũroka wega tondũ mbia icio ndĩrageria gũci- tũragayana na commission. Oh. Mbia icio ũrageria gũcigayania Mm. okorwo wa thũkũma merĩ mana mũ- mwene merĩ nawe merĩ yani ngĩona citiraigana ngĩambia rĩu kwĩyandĩka niĩ mwenyewe yani Mm. gwetha gwetha yani ci barũa niĩ mwenyewe kwĩyethera mombaero Mm. Mm. ĩkũiga wĩra ta waku we mwene ĩĩ wakwa no nyende Mm. ingĩkorwo na yani ingĩkorwo na mbeca rĩ Mm. ingĩona mbia rĩ Mm. no njige wĩra wa caruni ya mbia ta cigana ũguo Tuge ta ta hamwe na nginya njuĩrĩ rĩ na indo ciothe rĩ, ngiri igana nĩ njega. Ũkorwo wĩ sawa nĩ ũrutĩte wĩra. Ĩĩ kira kĩndũ ngũrĩte icicio, braid. Kũrĩha nyũmba ya wĩra. Ona rĩu no hote kwĩrũgamia na hote kwĩgũragĩra ndawa. Nĩguo. Na kũgũrĩra ciana irio. gũcithomithia. Mwĩroreri wa Msheba TV nĩ waigua story ĩyo ĩrĩa nĩ ya kĩeha, mũthuri waku agakua, eh, bamĩrĩ yao ĩgagũtiganĩria, magagũtunya taitũ, ũgatigĩrwo nginya ciana. Ũngĩkorwo wĩ hau na no wende gũteithia mũtumia ũyũ agĩteithĩke, either na wĩra kana ũrĩa ũngĩmũteithia ahote kwĩigĩra wĩra wake, no aigue akena mũno nĩ getha ahote kũrera twana twake. Auga ena twana tũna. Ici nacio nĩcio... Ici nĩcio ndawa iria hũthagĩra, ĩno no nginya ndĩmĩikie haha cotton wool -inĩ, ĩikare ĩ hehu. ĩĩ tondũ ndirĩ na fridge, ĩbatiĩ gũikara fridge, no rĩu tondũ ndirĩ na fridge rĩ, cikaraga, ĩikaraga haha arabu ngamĩiga rungu rwa ũrĩrĩ, ngacoka ngekĩra gacuba maĩ ngarikia gaka thĩiniĩ ĩgaikara ĩ hehu, na yumaga eighty fifty. Na no nginya hũthĩre ĩno o mũthenya. Daily? Ĩĩ nĩyo ĩni control aga. No nginya ũkorwo na ciringi eighty fifty o mũthenya cia ndawa? Ti o mũthenya, gwĩtheca o mũthenya, no gaka rĩ, nĩ gathiaga week ta inya. O wagĩrĩirwo kũruta kanyamũ kĩrĩa ml fulani? Ga silage ũrutaga na gaka, gaka ga silage gaka. Ũgetheca, ngetheca tũinti rũcinĩ, hwainĩ fifteen ngĩthiĩ gũkoma. Na gaka nako gacindano nĩ twenty five, ciringi twenty five, na ndingĩtheca nako thikũ igĩrĩ to nĩ gekũ kũ last. Na ndingĩtheca, ndingĩtheca nako. Kagĩe na infection. Ĩĩ, no nginya ngũre gaka. Na ndawa ĩno nayo nĩ fifteen bob ĩmwe. na no nginya merie ĩmwe hwainĩ Mhm. ĩmwe rũcinĩ na ĩmwe hwainĩ Mm. 15 bob rĩu na rĩu ndawa ĩno no nginya ndĩthece o mũthenya Mm. no rĩmwe nĩ ngoraga ndirĩ mbeca Mm. ngathiĩ ngaria na chemist na chemist ndagĩtarĩ wa chemist Mm. akangombera ngatwaraga o tũnini tũnini. Yaani nĩ ngeragĩra moritũ. Rora kamera ĩrĩa warĩrie mũndũ ũrĩa ũrakwĩrorera, mwĩre ũngĩenda gũteithĩka atĩa. Mwĩroreri. Mũndũ ũngĩenda kũĩ support na yaani ahane support na kũgũra ndawa ta ĩno, ndawa ta ici na kũrĩha nyũmba na gũtwara ciana cukuru na wĩra ũngĩkĩoneka. Ndĩ mũ saloon no ndirĩ na capital ya kũiga wĩra. Ciana ciakwa ingĩthiĩ cukuru kana ngĩe na, yaani ngahota kwĩrũgamia, ngagĩa na ũgima wa mwĩrĩ ngahota kũrĩa indo iria ibatiĩ hote kũrera ciana, ndige yaani kũgĩa, yaani ndige, ndige yaani kwĩmena yaani kana kwĩ, kwĩ, gwĩtagwo atĩa? Na meciria mau ma kwĩyũraga mehere. Na meciria macio ma kwĩruta muoyo mehere, no ngene. hote kwĩgũrĩra ndawa ta ĩno, hote kũgũra ndawa ta ĩno ndona okorwo nĩ wĩra ũrĩa ũngĩhota yani kũni support ndawa ta ĩno cindano ta gaka nĩ twenty five, ndawa ta ĩno nĩ goro na ndirĩ na mbeca na ndirĩ wĩra, nyũmba ta ĩyo ĩna mĩeri ĩtano ndirĩ na mbeca cia kũrĩha, ndiĩrĩgĩrĩire, mwene nyũmba nĩ anogetio nĩ niĩ. ya no njigue ngĩkena mũndũ ũngĩni support mũndũ ũngĩndeithia twana twakwa onatuo tũthome tũikare ta ciana iria ingĩ no njigue ngĩkena mathiĩ cukuru ta ciana iria ingĩ na no njokie ngatho mũno mũngĩndeithĩrĩria.

Nĩ akũhe namba yake, oya namba ĩyo, ona nĩ ngũgwĩkĩrĩra haha comment section -inĩ, oya namba ĩyo ũmũhũrĩre ũmenye ũrĩa mũngĩteithania, na weka ũguo Ngai nĩ egũkũrathima. Ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka subscribe to this YouTube channel for great shows lined up for you. Tupatane kwa video next. Ciao.